irĩra nĩ cingĩhĩte mũno na imwe ti irĩra nĩ irĩra kĩrĩra ti watho kĩrĩra nĩ mawoni kĩrĩra nĩ mataro marĩa mo no wamũkĩre kana ũrege kĩrĩra gĩtarĩ na reference ũtũre ũgĩtigĩrĩte atĩ kĩrĩra ũrĩa ũheanaga nowe ũkoragwo nakĩo thĩinĩ wake gĩtirĩ reference tondũ kĩmenyi ũmwe gĩkũyũ oigire ndatũraga Aheani a irĩra arĩa maraheana mathomaga matarĩ iratũ, no ti tondũ magũrũ mao matingĩaiganĩrire iratũ, ti tondũ maarĩ na aranja ya iratũ. Aingĩ marekĩrire iratũ mahikanĩtie, acio marakwĩra ũrĩa kwarĩ kwega. Thuthuria kĩrĩra kĩrĩa ũraheo, ũtiramakania nũ ũrakũhe. Wonaga irata rĩa mũgate ũkarĩa ũgota ũkona ta arĩ mũgate wona gũtiarĩ kwega, rĩu nĩ indigui kwega. ndakũgeithia mwĩrori wa tabarĩra ĩno njerũ na tũrambĩrĩria mũthenya wa ũmũthĩ ĩgwĩtwo gũthuthuria kĩrĩra niĩ ndungata ya ngai ng'ang'a wa mũcina mũthuri mũhonoku woheirwo mehia na agathakami- agathambio nĩ thakame ĩyo ya gatũrũme na ona tũrĩ tũreka ũndũ ona ũmwe nĩ ingĩkũria wĩtĩkĩre nĩgetha twambe tũhoe tũhoe rũtha kuma kũrĩ mwene ũgĩ wothe na ũmenyo wothe na kĩrĩra gĩothe kĩrĩa gĩ kĩama reke tũhoe twagũcokeria ngatho ngai twakũnenehia mũno twagũtũgĩria twagũthathaiya jehova tuiga nĩ wagĩrĩire tondũ nĩma nĩ wagĩrĩire twagũcokeria ngatho nĩ ũndũ wa kĩheo kĩa muoyo ũgima wa mĩĩrĩ ũgima wa meciria ona nginyanagia haha ũtũkinyĩtie tuiga nĩ wagĩrĩire Mũrĩithia, we ũtahetagwo nĩ toro ona kana ũgakoma. Nagacoka ndagũcokerie ngatho nĩ ũndũ wa tabarĩra ĩno tũrambĩrĩria. Ihoya nĩ atwambanĩrĩrie na ithuĩ. Tabarĩra ĩno ngĩkũria wĩtĩkĩre kũmĩtua gĩthima kĩa maĩ me muoyo, gĩthima kĩa ũgĩ, gĩthima kĩa ũmenyo, gĩthima gĩa kĩrĩra kĩrĩa gĩ kĩama. na kũhĩtũkĩra tabarĩra ĩno ndakũria tuĩka wa kũhonia wa gũkũra wa gwaka na kĩrĩa kĩagĩrĩire gũthario ta ũrĩa werire jeremaya kũhĩtũkĩra tabarĩra ĩno tuĩka wa gũgĩtharia thĩinĩ wa rĩtwa rĩa jesu kristo no harĩ maũndũ mothe ihoya rĩakwa nĩ atĩrĩrĩ ngai kũhĩtũkĩra tabarĩra ĩno rĩ Ndũreke ũtheri wakanĩre andũ aku, reke mekinyĩre andũ aku, na rĩu ningĩ ũũgĩ ũrĩa umanaga kũrĩ we ũkinyĩre andũ aku. Na nĩ tondũ andũ aku manangĩkaga nĩ ũndũ wa kwaga ũmenyo, ũtuĩke wa kũrekereria ũmenyo ũrĩa ũingataga kwanangĩka thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Ndabangũra mĩbango yothe ya ngoma, mathugunda make ndathugundũra, hinya wake ndawagithia kĩene na ndoiga gũtirĩ itharaitwo na rĩmwe rĩa mbara athagathagiite na agathugunda iguru ria andu aku rigutuika ria gukinyanira aba ndahoera family cia andu aku ni tondu nicio imurikitwo ni ngoma akienda gucitharuria ndoiga atiriri ngoma we wi muici uka kuiya kuraga na kunyarira no ni gitumi kiu muru wa ngai ni kio okire nigetha tugie na muoyo na tugie muoyo kuna family ni ikugia na muoyo ũguo wora ũtĩte gũtharia Mount Kenya ndĩgũtharũka nĩ kũrũga mekũrũgama rũrũ nĩ rũrĩrĩ rwa Ngai na kiugo kĩa Ngai kũrĩ we nĩ atĩ let my people go don't interfere thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo nĩ twagũtĩya Ngai rĩu ningĩ tũkĩhingũra matũ maitũ nĩ ũndũ wa kũigua na kumana kũrĩ we we ũheanaga kĩrĩra kĩrĩa kĩagĩrĩire na kĩrĩra kĩrĩa gĩtahĩtithagia kĩrĩra kĩrĩa gĩtũmaga andũ aku matuĩke a kũrũa mbara cia mũtũrĩre na makĩhotanaga na makagĩa na maũira ũira thutha wa ũrĩa ũngĩ narĩo rĩtwa rĩaku hingo ciothe rĩkagocwo na rĩkanenehio tuga nĩ wega tukĩambĩrĩria programu ĩno nĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa kristo jesu twahoya twacokia ngatho twamũkĩra na twetĩkia amen rĩu mũ- mwĩroreri wakwa O toguo waigua nda- ndahingũra na kuga nĩ atĩ tabarĩra ĩno ĩtagwo gũthuthuria kĩrĩra nĩ tondũ irĩra nĩ cingĩhĩte mũno na imwe ti irĩra nĩ irĩra nĩ tondũ harĩa wona kĩrĩra kĩngĩkorwo kĩrĩa ũraheo ti kĩrĩra gĩkoragwo gĩ kĩrĩra kĩũndũ kĩngĩ gĩa kwĩigĩrĩra na iria nyingĩ iretwo irĩra nyongerere na ngũiguithie oro rĩngĩ nĩ atĩ tirĩra nĩ irĩra no we ũraheo nĩ wĩra waku ũtuĩke wa gũthuthuria ũgakũrana gĩkĩ nĩ kĩrĩra ndĩraheo ĩ kana nĩ kĩrĩra ndĩraheo, ici nĩ irĩra ndĩraheo ĩ kana nĩ irĩra ndĩraheo nĩ tondũ waga gũkũrana kĩrĩra no gĩgwake mũno kĩrĩra no gĩgũtharie mũno kĩrĩra no gĩtũme ũrũgame mũno kĩrĩra no gĩkũharaganie mũno kũrĩ maheirwo irĩra magĩtuĩka kumanagia hau maũndũ mao makĩharagana kũrĩ waheirwo kĩrĩra na kumanagia hau mũndũ wambatĩrĩte agĩtuĩka wa kũharagana kĩrĩra njoke ngũmenyithie kĩrĩra ti watho

atĩ mbere yao ndaiga njĩra igĩrĩ ndaiga ya muoyo na ya gĩkuo ndaiga ya kĩrathimo na ya kĩrumi no ũmere mathure ya muoyo nĩgetha matũre o na ciana ciao ũcio nĩ ngai mwene hinya wothe kĩhoti wa maũndũ mothe mũmbi witũ na thutha wa gũtũhe kĩrĩra kĩrĩa tũheire kũhĩtũkĩra kwĩ mutha nĩekanirie gũtũthurĩra na ningĩ tũgũtũthurĩra ekanirie gũtũthurĩra ona agĩthiĩ ikinya rĩngĩ agĩtũhe ũhuru wa either gwĩtĩkĩra kana kũrega kĩrĩra ti watho kĩrĩra nĩ mawoni kĩrĩra nĩ mataro marĩa mo no wamũkĩre kana ũrege no mbere ya wamũkĩrĩte kana ũregete harĩ ũndũ ũmwe wagĩrĩire nĩ gũkorwo ũgĩka gũthuthuria kĩrĩra na mũtino ũrĩa wĩho mahinda maitũ nĩ atĩ andũ matirathuthuria irĩra andũ maraheo mameretie no mbere ya ũmeretie nĩ ndagũthaitha mũheo wa kĩrĩra nĩ ndagũthaitha na tha cia mwathani ndakwĩra atĩrĩrĩ mbere ya ũmeretie kĩrĩra-rĩ amba ũgĩthure amba ũgĩthuthurie harĩ andũ a kũndũ gwĩtagwo mberea na kiugo kĩa ngai kĩmarutagĩra ũira gĩkoiga andũ acio marĩ na ngoro njega mũno na nĩ marĩ na ũũgĩ mũno nĩ tondũ ũyũ- kĩrĩra kĩrĩa gĩothe maheagwo na nĩ kĩrĩra kĩa ngai ti kĩrĩra kĩa ũndũire ti ng'ano cia marimũ nĩ kiugo kĩa ngai maheagwo no maandĩko maroiga atĩrĩrĩ atĩ nĩ mathuthuragia marĩki kũheo magacoka magaikara thĩ magathuthuria kana ũhoro ũcio maheo nĩ ũhoro wa ma ndiũ kana nĩ ũthuthuragia nĩ no ũheo kĩrĩra kĩharaganiĩ bamĩrĩ yaku rĩrĩa ũkarora mĩaka mĩingĩ warora kũharagana kwa bamĩrĩ yakwa kwaimanire naki kwaimanire na kũheo kĩrĩra kĩrĩra nĩ ndawa ĩhonagia nĩ ndawa yũragaga nĩ tondũ angĩkorwo nĩ kĩama nĩ kũhonia kĩhonagia angĩkorwo ti kĩama nĩ kĩu waigua ngĩta kĩrĩra angĩkorwo nĩ kĩrĩra waheo nĩ gĩtharagia nĩ kĩũragaga na tiga tũigue andũ aya ũrĩa mekaga thĩinĩ wa atũmwo ikũmi na mũgwanja mũharĩ wa ikũmi na ĩmwe andũ acio mekaga atĩrĩrĩ atũmwo ikũmi na mũgwanja mũharĩ wa ikũmi na ũmwe aroiga atĩrĩrĩ na rĩrĩ ayahudi a mberea maarĩ na ngoro njega gũkĩra ayahudi Athesalonike, nĩ gũkorwo nĩ maamũkĩrire ndũmĩrĩri marĩ na wendo mũingĩ na magathuthuragia maandĩko nĩgetha mone kana ũrĩa Paũlũ aameraga warĩ ũhoro wa ma. ndiũ kana waigua ũrĩa ndaigua wa mbere marĩ na nje- na ngoro njega nĩguo kiugo kĩa ngai kĩamarutĩra ũira na tũ ngoro njega marĩki kũheo ũhoro macokaga magaikara thĩ na maandĩko magathuthuria ũguo twerwo nĩ ũhoro wa ma kirira gĩtarĩ na reference ũtũũre ũgĩtigĩrĩte Atĩ kĩrĩra ũrĩa ũheanaga nowe ũkoragwo nakĩo thĩinĩ wake gĩtirĩ reference. Ũrĩa oiga ũguo nĩguo ameni, nĩguo kĩambĩrĩria nĩguo mũico. Kĩu kĩrĩra ũtũũre ũgĩtigĩrĩte, kĩrĩra kĩa ma especially in the 21st century kirira kiama ni kiagiye gukona reference tondu kimenyi umwe gĩkũyũ oigire ndatũũraga ndũngĩgĩtuĩka wĩ nowe mũheanĩkĩrĩra na kĩrĩra gĩaku gĩtirathuthurio paũrũ arĩ ndungata ya ngai ya kũrĩkanĩte ũira wake nĩ woĩkaine na nĩ waiguĩkanĩte yarĩ ndungata kũna no nĩ atĩrĩrĩ one ndungata kũna andũ aya a mberea maheo kĩrĩra macokaga magaikara thĩ magagĩthuthuria mamenye kana kĩrĩra kĩu nĩ kĩa ma nĩ tondũ kĩrĩra he maũndũ matatũ kĩagĩrĩire gũkorwo nama- namo angĩkorwo nĩ kĩa ma kĩndũ kĩa mbere rĩrĩa warĩki gũkĩamũkĩra agĩkorwo nĩ kĩama kĩagĩrĩire gũkinyĩria ũtheri gĩa kũhingũra meciria ũkona maũndũ ũrĩa ũtaronaga ũreciragia nĩ ũĩ ũkoiga hĩ ndiroĩ gĩgagwakanĩria ũtheri that is one wa kerĩ kĩrĩra kĩagĩrĩire gũkinyĩria ma gũkũhe ma na ma ndĩkoragwo ĩma gatũũra kamwe no itũũra rĩngĩ tima ma ndĩkoragwo ĩma bũrũri ũmwe no bũrũri ũrĩa ũngĩ tima ma ĩkoragwo ĩma all across atĩ wĩ kenya manĩma wĩ ũganda manĩma wathiĩ mũrĩmo manĩma ma ma ndĩkoragwo ĩ ma kũrĩ agĩkũyũ no wathiĩ kamba-inĩ ti ma ĩyo ti ma mĩkoragwo ĩ ma either nĩ gĩkũyũ-inĩ either nĩ kwa njaruo either nĩ gwa ikamba ma ĩkoragwo ĩ ma mĩkoragwo ĩ applicable kũndũ guothe ũngĩheo kĩrĩra atĩ meyo nĩ applicable tu kwanyu ĩyo nĩ metarĩ nginyanĩru

nĩ kũrĩ kĩhũyũ gĩa kĩrĩra kama kaigana ũguo no kĩimbĩrĩirio gĩkahana tarĩ kĩrĩra no nĩ kĩrĩra nĩ kĩundũ kĩimbĩirio ti kĩundũ kĩho ndakwĩra marĩ maũndũ marĩa agĩrĩire gũgũkinyĩria number one nĩ ũtheri na ũtheri ũkoragwo ũrĩ ũtheri either wĩ mũrĩmo either wĩ kenya either ũrĩ uganda either ũrĩ kũ ũtheri ũkoragwo ũrĩ ũtheri handũ hothe gĩkũyũ-inĩ ũtheri nĩ ũtheri ikambai-inĩ ũtheri nĩ ũtheri kwa njaruo ũtheri nĩ ũtheri mombatha ũtheri nĩ ũtheri no ũngĩkorwo kĩrĩa kĩrĩa wayo nĩ ũtheri hanyutu menya hau wĩ mũheneku kĩu ti kĩrĩra aca kĩu ti kĩrĩra kĩu nĩ kĩrĩra nĩ kĩũndũ tu o ũguo kĩhana ta kĩho no gĩtirĩ ho tara maũndũ menda kwambĩrĩria na ũtheri ndakwĩra kĩrĩra kĩama nĩ kĩagĩrĩire gũkũhe ũtheri wa ũguo ũtekũĩ namba igĩrĩ kĩrĩra kĩama nĩ kĩagĩrĩire gũkũhe ma na kĩrĩra na namba ithatũ Kĩrĩra kĩa ma kĩagĩrĩire gũkũhe ũũgĩ, ũũgĩ, ũmenyo, ũtaũkwo. Kĩu nĩkĩo kĩrĩra kĩa ma. Nakĩo gĩakũhe maũndũ mau matatũ harĩ ũndũ ũrũmagĩrĩra, gĩkũheaga ũcamba wa kũ face today and future, today and tomorrow. Kĩrĩra kĩa ma.

nĩ ũthuthuragia kĩrĩra guongerere o ũtake gũthomere maandĩko me haha gĩthome thĩinĩ wa thimo mĩrongo ĩrĩ na inya ĩroiga atĩrĩrĩ thimo mĩrongo ĩrĩ na inya ĩroiga atĩrĩrĩ mũhari wa gatandatũ nĩgetha wone ũritũ na bata wa kĩrĩra ĩroiga atĩrĩrĩ ũgĩthiĩ mbara-inĩ rĩ nĩ ũbataragio nĩ gũtarwo ũgĩthiĩ mbara-inĩ na ũmenye mũtũrĩre nĩ mbara ũyũ tũrĩ ĩno nĩ mbara mũtũrĩre nĩ mbara mwĩroreri wakwa na nĩ ũndũ wa ũguo mbara-inĩ ĩno nĩ ũrabatara gũtarwo agathiĩ na mbere na gũtwĩra atĩrĩrĩ na nĩgetha ũhotane nĩ ũbatarĩtio nĩ aheani kĩrĩra aingĩ mbara-inĩ na mũtũrĩre ũyũ nĩgetha ũhotane nĩ ũbatarĩtio nĩ aheani kĩrĩra aingĩ ndĩra gũkuonia the importance of counsel bata wa kĩrĩra na gĩkuũ kĩrĩra nĩ kĩa bata ũguo rĩ nĩngwĩra gũkũmenyithia mwena ũngĩ wa kĩrĩra ngoma ũguo nĩ ũĩ kĩrĩa gĩgũtũma ũhotane mũtũrĩre-inĩ ũyũ nĩ kũheo kĩrĩra kĩrĩa gĩ kĩama na tondũ ti mũbango wake ũhotane rĩ ndũreciria nĩ ekũhe nĩ egũtũma kũrĩ we kũrĩ ithuĩ ta bamĩrĩ kũrĩ ithuĩ ta rũrĩrĩ ndũreciria no atũme aheani kĩrĩra matarĩ ama nĩgetha matũhe kĩrĩra gĩtarĩ kĩama nĩgetha tũtikahotane nĩgetha ndũkahotane mbara-inĩ ya mũtũrĩre ũyũ ndĩreciria ũguo we kĩrĩa gĩothe ũkona gĩa gũcokia na thutha kĩanjia gũkwĩra ũrĩa tene kwarĩ kwega gĩa gũtiga ũkĩrirĩria narĩ korwo arĩ kuo kĩarega gũtiga gĩa gwĩkĩra ũcamba wa kuga nĩ mahinda-inĩ ma iwarora mbere ũkona a mbere iko sawa mbere nĩ kwega kĩanjia gũkũhũndũra na thutha Mũndũ wa Ngai ndũrĩ na magũrũ tondũ ona ũngĩenda na thutha atĩa mĩaka ya 1950 mĩaka ya 1960 mĩaka ya 1970 mĩaka ya 1930 ndũngĩcoka rĩu tinda ũkĩheo ng'ano cia mĩaka yahĩtũkire kũu ĩyo ndĩarĩ yaku

Cabaci ciarĩ bata mũno, ciarĩ gĩtĩo. 7 test, 6 test, ona ite cabaci irarĩ na gatĩo kiasi. No rĩu cabaci nĩ ciagire gĩtĩo. Tondũ mĩaka ĩyo cabaci yarĩ ya Dithemba, Dithemba. na nĩguo ũrerwo hĩndĩ ĩyo kwarĩ kwega nake ndĩrera gũkwĩra atĩrĩrĩ tondũ nĩ especially inyuĩ andũ aya anini nĩ mũhenekete mũno mũkerwo ũrĩa kwarĩ kwega hĩndĩ ĩyo aheani a irĩra arĩa maraheana mathomaga matarĩ iratũ no ti tondũ magũrũ mao matingĩaiganĩrire iratũ ti tondũ marĩ na aranja ya iratũ aingĩ marekĩrire iratũ mahikanĩtie acio marakwĩra ũrĩa kwarĩ kwega gũtiarĩ kwega tiga kũheneka rĩu nĩ rĩ gwĩ kwega yakwĩ ũhoro wa kĩrĩra ũngĩona kĩrĩra gĩa gũtũma na thutha wanji kwĩrirĩri mĩaka ĩyo kĩu wagĩrĩire kũra na magũrũ to eh, eh, he mũthenya ũngĩ the former president aratwarĩirie aroiga atĩrĩrĩ former president eh, eh, beloved eh, eh, Uhuru Kenyatta aratwĩra atĩrĩrĩ rĩu tinda ũkĩrora side mirror nĩ ũgwĩka accident ngari nĩ ũkũmĩikia mũtaro ndũngĩhota gũkorwo ũgĩ concentrate gũthiĩ na mbere na gũthiĩ na thutha

ciarĩ nyingĩ tũtiukũrĩte gathirikari nĩ kĩĩ gĩratũma andũ mende kũhenania na kũheana ũhoro ũrĩa gũtarĩ twakomaa na mbũri no mũthĩ ũrakora kĩhĩ kĩna rumu yakĩo no mũtino ũrĩa wĩho nĩ tondũ arĩa maraheo matirathuthuria kĩrĩra thuthuria kĩrĩra ũrĩa ndetaga guka ndamũmenyire na mũrĩngĩti warĩ self contained mũrĩngĩti ũcio nĩguo warĩ thuti nĩguo warĩ shati niguo warĩ thurarĩ niguo warĩ kira kĩndũ na bado ũrenda kũnjĩra kwarĩ kwega no muthi ũrakora mwana ena thuti roho ũyũ wa egypt wa gũcoka egypt agĩkũyũ mwaũruta kũ no kũria ndĩroria nĩ tondũ tũtikwamũkĩra irĩra rĩngĩ tũtegũthuthuria gũtiramakani kĩroima kũrĩ ũ irĩra ciothe we are going to subject them to interrogation thara interrogation na ũrĩa ũngĩ wakĩrĩra nyongerere njuge atĩrĩrĩ kĩrĩra

mĩrongo ĩtatũ na igĩrĩ ciugo ciaririo nĩ mwanake athuri maremetwo nĩ gũteithi mũthuri ũyũ wetagwo Ibrahim eh, wetagwo wetagwo Ayubu agĩtwĩra atĩrĩrĩ Ayubu mĩrongo ĩtatũ na igĩrĩ ĩroiga atĩrĩ ũyũ nĩ mwanake kĩmwana gĩathikĩrĩria athuri ana ũmwe nĩwe ũkire kũheo kĩrĩra ũmĩrĩrio na watatũ nĩo mokire kũmũhe kĩrĩra mamũmĩrĩrie marutania nake kuma chapter 5 all the way marehana nginya chapter 30 athikiririe aigua matiramũteithia nĩguo ahingũrire kanua igire atĩrĩrĩ mũhari wa reke twanjie hau mũhari wa wetandatũ nĩ ũndũ ũcio rĩ erehu mũrũ wa barakeli ũcio mũbuzi akiuga atĩrĩ niĩ ndĩ na mĩaka mĩnini na inyuĩ mũrĩ akũrũ nĩkĩo ngwĩtigĩraga ngaga ũmĩrĩru wa kũmwĩra ũrĩa njũĩ ũyũ nĩ mwanake nĩegwĩtigagĩra tarigwo rĩu niĩ ndĩ mwanake mũnini rĩ ngwaria njuge atĩa mbere ya athuri no athikĩrĩria igua ai aya athuri kĩrĩa gĩa maĩ mũthuri ũyũ gũtirĩ kĩndũ maramwĩra

no nĩ roho ũrĩa ũrĩ thĩinĩ wa mũndũ ũyũ mĩhũmũ ya mwene hinya wothe ũheaga mũndũ ũmenyo mĩhũmũ ya mwene hinya wothe ĩrĩa ĩ thĩinĩ wa mũndũ nĩyo ĩmũheaga ũmenyo agakorwo na ũmenyo ona ũrakĩra mĩaka yake na ũnyite wega ndiroiga atĩ andũ arĩa akũrũ irĩra ciao itibataire na itiagĩrĩire ciagĩrĩire mũno mũno mũno mũno mũno no nĩ kuga ndũraiga atĩ kirirũ gĩothe eitha nĩ kĩa mũndũ mũnini kana nĩ kĩa mũndũ mũkũrũ kirira kĩagĩrĩire gũthuthurio mwanake ũyũ arĩ na ũkirĩrĩria mũingĩ mũno kuma chapter 5 nginya chapter 31 athuthuriri kĩrĩa kĩrĩa athuri aya maheanaga agĩthikĩrĩria kĩa ayubu agĩthikĩrĩria kĩa elivasi agĩthikĩrĩria kĩa bildadi agĩthikĩrĩria kĩa ũcio ũngĩ rĩa mũico akĩigua ca nĩ akũrũkũngĩra no anga he handũ matarakinyanĩra

mũndũ ũrĩa mũnini nĩ akoragwo na trust ya ũyũ mũkũrũ thĩinĩ wa maandĩko eh, athamaki wa mbere ikũmi na ithatũ maandĩko matwaragĩria ũhoro wa nabii erĩ ũmwe arĩ maandĩko mamwĩta mũnabii mũkũrũ angĩkorwo arĩ mũkũrũ ũyũ ũngĩ arĩ mwa- mũnabii mwanake na ũyũ mwanake nĩ erwo nĩ ngai oime juda athiũrũkũrũke nginya kũrĩa kũrĩa kwa jeroboamu na athiĩ arathĩre kĩgongona kĩrĩa jeroboamu akĩte akĩre atĩrĩ gwĩ kĩgongona gĩkĩ ndukũrũgama no ũkũgwa na he mwana ũgũciarwo ũretwo atĩrĩ Eh, reke thome maandĩko mau na ndũkanoge nĩ gũthoma maandĩko tondũ kĩrĩra kĩrĩa ndĩ nakĩo rĩ ti kĩa mĩaka

na rĩrĩ hao kwambĩrĩria ũngĩambĩrĩria na rĩrĩ ũmwe wa na rĩrĩ mũndũ ũmwe wa ngai nĩ oimire juda arĩ na ndũmĩrĩri ya ngai agĩthiĩ betheli agĩkora jeroboamu arũgamĩte kĩgongona-inĩ arute igongona akĩanĩrĩra agĩũkĩrĩra kĩgongona kĩu na ndũmĩrĩri ya Jehova agĩkĩra atĩrĩ, we kĩgongona gĩkĩ, kĩgongona gĩkĩ, Jehova ekuga ũũ, nyũmba ya Daudi nĩ gũgũciarwo kana ga kahĩĩ, nako gagetwo Josia, nako nĩ gaka- nako nĩ gakaruta athĩnjĩri Ngai a gũkũ gũtũũgĩru igongona haha igũrũ rĩaku, na acio marutagĩra magongona haha Na mahĩndĩ ma andũ nĩmagacinĩrwo igũrũ rĩaku. Mũthenya ũcio, mũthenya o ro ũcio, mũndũ ũcio wa Ngai akĩheana kĩmenyithia, akiuga atĩrĩ, Gĩkĩ nĩkĩo kĩmenyithia kĩrĩa Jehova onanĩtie, Kĩgongona gĩkĩ nĩgĩgwatũkana, nakuo, naguo mũhu ũrĩa ũrĩ igũrũ rĩakĩo ũitĩke. Rĩrĩa mũthamaki Jeroboamu aiguire ũrĩa mũndũ ũcio wa Ngai anĩrĩra agokĩrĩra kĩgongona kĩu kĩarĩ Betheli, agĩtambũrũkia guoko gwake arĩ kĩgongona-inĩ, akiuga atĩrĩ, mũnyitei. No rĩrĩ, guoko kũu aatambũrũkirie mũndũ ũcio gũkĩonj- aatambũrũkĩirie mũndũ ũcio gũkĩonja, na ndangĩahotire gũgũthuna rĩngĩ. Tari ũhoro wa mwanake mũnabii ũtũmĩtwo kĩgongona-inĩ kĩrĩa Jeroboamu aakĩte nĩ Ngai, akerwo, thiĩ ũrathĩre kĩgongona kĩu, ũkĩre we kĩgongona gĩkĩ, thaa ici nĩ magongona mararutwo igũrũ rĩaku, no kwĩ hĩndĩ ĩrĩkinya, he mwana ũgũciarwo, na mwana ũcio wĩtwo Josia rĩrĩa a- akaagimara, Nĩ- acio mararuta magongona akamacinĩra kĩgongona-inĩ kĩu na kĩonereria nĩ gĩkĩ atĩ nĩ gĩgwatũkana maita merĩ jeroboamu rĩrĩa aiguire ũguo ndangĩakirĩrĩirie agĩũkĩra agĩtambũrũkia guoko anyite mũnabii ũrĩa mwanake maandĩko moiga guoko gwake gũkĩonja abindirwo ahoerwo gũgĩcoka no na gwacoka rĩ nĩ amwĩrire mathiĩ nake akamũhe irie gĩa kũrĩa akĩmwĩra aca niĩ ngai anjĩrire ndarehe ndũmĩrĩri ndikarĩe na ndikanyue ona ndigacokere njĩra ĩrĩa ngũgerete ũguo akĩrega no harĩ anake hau maiguire na baba wao rĩ mũnabii mũkũrũ magĩthiĩ makĩra mũthembi dadi ũmũthĩ we

na ũkome ũroke kumagara rũciũ nĩ ũndũ wa gũtĩa mũnabii ũyũ tondũ nĩ mũkũrũ kũmũkĩra rĩ ndathuthuririe kĩrĩra Ei! kwaga gũthuthuria kĩrĩra andũ a ngai kwĩ goro na nĩguo mweheirwo irĩra mũtarathuthuria ngai amũteithie mũno ngai agũteithie na ndeithi irĩra nĩ ithuthurio eitha nĩ cia athuri

mwanake agĩgĩcoka magĩgĩcoka kwa mũthuri ũcio magĩthiĩ makĩrugĩrwo makĩrĩa makĩnyua marĩki kũrĩa na kũnyua rĩ kiugo kĩa ngai gĩgĩkora mũnabii ũrĩa mũkũrũ o mũnabii ũrĩa mũkũrũ ũrĩa ũmwenirie ningĩ nĩwe wanyita kiugo mwanake mũthenya ũyũ ũngĩ agĩkĩoha gatigiri nĩ gũcoka maandĩko matu- wathomanga waikũrũka maandĩko magatwĩra atĩrĩrĩ naguo mũrũthi ũgĩũka ũkĩmũtambũranga ndwamũrĩire na ndwarĩire ndigiri nĩ ũndũ wa kwaga gũthuthuria kĩrĩra destinies nĩ ciũragĩtwo nĩ kwaga gũthuthuria kĩrĩra mwanake nĩ ndagũthaitha please thuthuria kĩrĩra kĩrĩa ũraheo ũtiramakania nũ ũrakũhe mwarĩ nĩ ndagũthaitha please thuthuria kĩrĩra gũtirĩ kĩndũ ũgwati ta kũhĩtithio nĩ andũ maninĩte mairĩnji ciao cia mũtũrĩre we wĩ mĩaka 25 wĩ mĩaka 30 wĩ mĩaka 40 please Mũriũ nĩ ndagũthaitha, mwarĩ nĩ ndagũthaitha, thuthuria kĩrĩa, tiga kũhana ũyũ. Ũyũ ehokeire mũndũ nĩ ũndũ wa mĩaka. Mwanake Ngai oroteire akorwo with a very big prophetic ministry. Angĩkorwo yanjĩtio ũreciria ngĩarĩkirie atĩa?

gĩthuthurie kĩrĩra ti watho kĩrĩra ti watho kĩrĩra nĩ mataro na ti mataro mothe mataro ingĩ tirĩra ingĩ nĩ irĩra ingĩ kĩngĩ gĩretwo kĩrĩra ti kĩrĩra nĩ kĩrĩra kĩrĩra kĩnyamu kĩu gĩtangĩereweka irĩra ithuthurio nĩ tondũ hĩndĩ ya ngoma aremwo nĩ kũnina andũ kuma na nja ethaga gacĩra amanine kuma na thĩinĩ ta korwo ti mũnabii warĩirie mũnabii ta korwo ti mũnabii wahũthĩkire ngoma

na wega wa ngai wa gũgũteithia gũthuthuria irĩro- irĩra iria ũraheo maũndũ mamwe wa- ũiguaga magĩtwo irĩra magĩire kũingĩrĩra haha makoimĩra haha ta mau ma

kĩũngĩ gĩkĩ kĩroiga atĩrĩrĩ ũhoro wa wa- wa mĩaka ĩyo andũ marerwa yarĩ mĩega ndũkoria atĩrĩ nĩkĩ gĩatũmaga matukũ ma o, nĩ koherethi mũgwanja mũhari wa ikũmi ndũkorie atĩrĩ nĩkĩ gĩatũmaga matukũ ma tene makorwo marĩ mega gũkĩra maya ndũkanorie ũguo nĩkĩ nĩ gũkorwo ti ũgĩ kũũria ũguo

kũũria ũguo andũ acio a tene maithe maitũ makuire makĩriragĩria matukũ maya tũraikara matiarĩ na gĩthomo matiarĩ na ũmenyo mũingĩ kĩrĩa gĩatũmire matũrũĩrĩre na marũĩrĩre bũrũri ũyũ matiarũaga nĩ ũndũ wao marũaga nĩ ũndũ witũ nĩ getha tũgaikara ũguo tũraikara ũmũthĩ ti tũikare ũrĩa maikaraga tondũ mwana agĩie gũikara wega gũkĩra mũciari matukũ mau matiarĩ mega hihi tweragwo nĩ aciari aitũ mũndũ arwaraga arwara mũno agathiĩ agakĩrio mwaki na hau nja hiti ciũke ciĩteithie nake na nĩguo ũrerwo kwarĩ kwega we mũriũ ai thuthuria ũhoro wega mũrĩ andũ athomu ingĩrai internet you get all information you get all the truth about those days

destiny yaku ũgĩkinyagira iria ciatigirwo na gũkũ thutha remain for, be focused learn from history one two three things move on jesu aigire o muthenya ni ukoragwo na challenges ciaguo pambana na challenge cia umuthi nĩ ũndũ wa kũhandwo rũciũ no wathũkangio ũmũthĩ na kũndwero na mĩaka ĩyo na ndwarĩ kuo wee wee he kĩndũ ũkũmis nĩ ũkũmis na gũkũ ũrathiĩ o rĩngĩ ndakwĩra thuthuria kĩrĩra Thu- ona gĩkĩ ndĩrakũhe thuthuria

nĩ ũndũ wa gũtoorania mbaara cia mũtũũrĩre ũyũ, no ti kĩrĩra gĩothe kĩngĩgũteithia kũhootana mbaara cia mũtũũrĩre ũyũ. Tũgũkinyia hau, na kũhoya tũkũhoya nĩ getha ciugo icio waigua cituĩke cia kĩguni mũno thĩinĩ wa ngoro na meciria na mũtũũrĩre waku. Reke tũhoye. amũkĩra ngumo ũgoci kũneneha na gũtũgĩra we mwene ũmenyo ũũgĩ na ũtaũkwo wa mĩthemba yothe mũheani kĩrĩra woma we kĩrĩra gĩaku gĩtahĩtithagia kĩrĩro gĩaku- kĩrĩra gĩaku kĩrũngaga andũ aku gĩkamagacĩrithia na gĩgatigĩrĩra nĩ kĩamakinyia kũrĩa wamabangĩire gũkinya kiugo gĩkĩ nĩ ndahoya kĩingĩre thĩinĩ wa ngoro na meciria nĩ ũndũ wa gũthondeka kũrĩa gũrathũkangĩtio nĩ ũndũ wa gwaka mwako mũrũmu awa thĩinĩ wa rĩtwa rĩa jesu kristo ndahoera anake na irĩtu aya nĩo rũciũ rwitũ na ngoma nĩyo merũmĩire kĩni no ndaimono iria ciothe irekereirio kũhĩtũkĩra kũrĩ ũ kana kũrĩ ũ nĩ ũndũ wa kwananga mĩtũrĩre ya mbeũ njĩthĩ kĩrĩma-inĩ nyũmba-inĩ ya mũmbi ngoma icio ciothe na ngomi ndamũkũma na ndamwatha gũtoma ngomi mwagĩrĩire gũkorwo mwĩ njera nĩkuo ndamwatha mũingĩre nginya mũthenya wa cira thĩinĩ wa rĩtwa rĩa jesu kristo nacio ndaimono iria mũkoretwo mũgĩteithania nacio ndacioha na ndacioha na munyororo wa tene na tene ndaciohera thiini wa irima ria nduma till the day of judgment thiini wa ritwa ria jesu kristo awa mbeu ino njithi ya nyumba wa- ya mumbi ndamihumbira na thakame ya gaturume ndamarigiciria na ruirigo rwa mwaki ngoma mibango yaku miuru igũrũ rĩa o ndoiga ndĩgũkinyanĩra ndamĩbangũrania yothe thĩinĩ wa rĩtwa rĩa jesu kristo ndoiga nĩ megũkinyanĩra gĩthomo-inĩ kĩao nĩ megũkinyanĩra professional-inĩ ciao nĩ megũkinyanĩra biacara-inĩ ciao nĩ megũkinyanĩra ihiko ciao nĩ ikũrũgama thĩinĩ wa rĩtwa rĩa jesu kristo ndamatunya hinya na ũhoti wa kũrorana kũrĩa kumĩtwo na maitho mao ndamarongoreria kũrorana kũrĩa mathiĩte tondũ nĩkuo destiny ciao irĩ

No kĩrĩra kĩrĩa gĩteaga andũ hatarĩ na kĩngĩ gĩa kũrũnga kĩrĩa gĩtarĩ kĩega. Na kĩndũ kĩrĩa kĩrũngaga ti ũũgĩ wa mũndũ, ti mũndũ akwĩre nĩwe mũũgĩ mũno, nĩ kiugo kĩa Ngai. Kĩu nĩkĩo gĩtagarũrũkaga. Ngai amũrathime. God bless you. Shalom.